Hello Chi bai vek u le Ka channel ah ka lo lawm ve theu che u Vuin chu ka channel hi ni dang ang lo takin thil uh, uh, Eng tin nge niang uh, Ka subscribers te hau le thlir tu te zong zong ina In hlawk pui tur thil ka rawn sawi dawn a ni kan hlawk tlanpui tur thil ah vlog pangai ni lo in chuvang chuan in a thei thei in hemi bik hi chu ah uluk tak in lo en ula ka duh a ih hei kan topic a in hmuh ang hian in foreign a zin theih na chance tha lutuk tak mai ka rawn kawh hmuh dawn cheu a hei hi foreign a zin theih na chance ka tih piah lamah hian in pawisa ah harsa taka Rim taka pawna va chhuah a va thawh ngai lem lo. Ahh tunlai thiamna sang tak hmanga mahni thut hmuna phone hmanga pawisa lak luh teuh theihna chance ang kha a ni a. Keimah pawina hlawkna ka lo tel teuh tawh ang thil a ni avangin ka tih dan te ahh engtia tih tur nge engtia hma lak dan tur nge tih te ka rawn inkoh hmuh dawn cheu a ni. Ahh hmasa berah chuan tuna ka company ahh rawn fak-- Tum rawn sawi tum hi chu Viksha's a ni a, keimahni hei hi kan product tuna ka kawlawm chhun chu ni hria a, a bur hi lian tha em em a, ka hei ka la hawng lo a, ka hawn tawh sa hi ka rawn kawr hmu lawk dawnga hei keimahna ka ei lai mek a ni a, a bur te hi sial em em a, lian tha em em a, kan lo hawng ang a, packaging hi sial tawp bawk a. Aw hei hi ka lo in tawh a keimah chuan chuvangin ti hian in in hmuh theih turin ka rawn tia hei hi ni a a taste a kan sawi dawn chuanin a taste hi chu thei rah chi hrang hrang mix a nih vang khanin thlum thei tui ang deuh a ni mai uaina ang lek lek in ka hria mahse hei a kha lo ang chi maw a thlum vek ta antioxidant concentrated -- drink a inti a hei hi ml sang khat a ni a bur hi engpawh chu ni se hei hi thatna a ngah lutuk a a thatna hrang hrang te hi chu ka sawi dawn chuan in ka sawi seng dawn lo a ah picture ah hian in tlem a zawng a ingredients hi ka rawn tar lang ang a a chik mi chuan in lo chhiar lawk ang a chuan in hei hi a thatna leh em em chu supplement ah tam tak hi chu ih zun thlum-- Ho ei theih loh hi a tam a nih chu. Entir nan, ei mahse la a pawi lo tih ang kha chu a awm nual a, amaherawh chu hei chu hemi bik hi chuan zunthlum a control a ni. Chuvang chuanin zunthlum ho tana supplement tha lutuk, ei duh bawk si tana thil tha lutuk a ni a, hei hi a chhan chu hei thenkhat te man to tak tak supplement hi chu aah zunthlum pawina ei theih tih ringawt a ni a, hei chu ei theih tih ringawt ni lovin. a control tel a kha kha a that na em em a ni a ih a lo ei tawh ten hei a la rei lo ngei tawh in an that pui na ho tah hian feedback an rawn tar lan ho hi aw hei pawh hi a chhiar paih tan ka rawn tar lang anga in lo en ve bawk anga chu chu ni a kan product tuna ka call hi chu a that zia rawn sawi nan kema pawn takin a feedback ka rawn pe ang product tha tak tak supplement hi chu engkim ah hian a tha thin a kan hmel te hi ti tha vek thin a ni hei. vun te hi ti eng thin a maw? Kan taksa ina tlak chham ho hrang hrang hna a rawn thawk khan. Chu chu product ah chuan hei hi lo ni mai ta se la ngati nge hei hi ka rawn fak chiam ka tihna chhan chu ih keimah hi kei pawh hi ka luhna la rei lo a network marketing a ni ta hei hi ah ti chhang chuan in tuna ka rawn sawi tur hi chu in hrethiam nghal vek dawn a mahsela la ti ngai lo ho ina an zawhna hrang hrang ah chhan ngai lo in hei an lo en tawp a an hriat theih nan ka rawn sawi dua hmasa berah chuan ih pugos kha a lar tak tak lai khanin ka ti ve a stashine silver tih te ah umm a hlawkna ka tel nasa hman em em a scooty te ka dawng a laptop te ka dawng a ah trip eng eng emaw ka achieve a covid lai a nih vangin ka zin lem lo a chuan-- car te kha ka achieve hman a mahse la ka call zawh hmain ehh ka bansan kha a ni ta maw ah kha pawh kha mi ina kum khat vel an lo khawih tawh hnu a ti ka nia chuti chung chuanin thla tin khanin sawi tawp ila ka hralhna hlep nen chuan nuai khat lak chang te kha ka nei ve a ah naupawm chung khanin a zia lutuk a nih tuna mi bag hi chu tuna lut hi chu in van nei ka rawn tihna chhan chu ah Influencer nih kher lo pawn platform nei that lo pawn tuna lut chin hi chu khitah in la awm tawh dawn chhan chu a tir a la ni ta maw? Network marketing reng reng chu a tir a luh hi sawt lutuk a. A tir a luh loh pawn khitah chuan a han awm thei tho a mahse kha kha chu tlem in beih nasat zual a ngai ta. A plan hi tlem a zawng ka rawn hrilh leh bawk cheu a keimahni company bik ah chuanin ahh in lo luh nan hianin pawisa chu a ngai lo a in ID a ngai a awm a chu chu tawp lamah ka rawn sawi leng a. Amah erawh chu sumdawng tur chu kan sumdawn dawn chuan kan bul tan dawn chuan a entirna thawmhnaw zuar tur pawn thawmhnaw kan zawrh tur kan la a kan lakna atang hlep niin kan zuar chhawng leh ang deuh khanin ih khatiang ang deuh khan a ngai a amaherawhchu sumdawn ngawr ngawr aia hei chu a that te network marketing that leh zualna chu-- Team work a ni a, nangma nangmah chauh in i thawk lo a, tih min siam a, i hnuaia mite nen, i chunga mite nen in thawhhlawh kha in insem tlang a kha kha in hralhna hle piah lama thlabia in hlawh lak kha a that lehzual na a ni ta maw. Chutah chuanin upline te leh upline te pawimawhna ka rawn sawi leng a, ih. Ka downline in nih loh chuan ka pui dawn lo che u nih chu hmasa berah a chhan chu ka downline in nih loh chuanin ka tan ih nangmahni kha hei ka hlawkna ih a awm ve lo a chuvang chuanin chutiang loh nana ka sum dawn nahah chuan mahni hmasa ṭheuh ṭheuh chu kan inpui thei lo a mahse ka hnuaia lut in nih chuanin a rawn luh hmasak dan in dawt khan kan remthla che awnga ih. In leh lam eng eng emaw zawk zawk kha chu ka pui ve thei dawn che u ni eng emaw chen ah khan kha vang khan in ka hnuai a awm tep chu in van nei na ka rawn sawi ve leh lawk a nih chu chuan in ih kan rawn sawi tur chu umm down ah eng lo hlawh awm dan tur te luh dan tur ah chuan in ih a tir ah chuan in I D vel in rawn submit zawh hnu hian in ih in I D kan rawn pe che ung a I D in neih kha chuan in ih Thil in la thei tawh dawn a in ID hmang khanin company product in lak hunah khanin member price in a tlawm zawk in in la tawh dawn a. Mahse la bungrua in lak hma chuan in ID kha la nung lo ta a. Ih pawisa in lo nei deuh a nih chuan bul tanna atana tuna kan package ahh tha ber hi joining package ah hianin hemi hi a MRP hi sangthum man a ni a. Ih member price hian sang hnih za hnih sawm nga chauh a ni a. Chu chu hei hi bur li i lei hianin bur khat a free dawn a, bur khat ringawt pawh sang thum man a nih chu maw. Bur li i lei chuan bur khat i a free dawn a, chu chu joining package a ni a. A thatna tam tak a nei a tah chuan sang kua za li ah sang kua za hnih sawm sarih in bur li chu i la ang a, chuan chung chu hralh vek dawn ta la sing khat sa nga daih a ni a pawisa ang zawng pawn. Chumi piah lamah chuanin bonus neuh neuh kha a rawn awm dawn ta a, ih. kan chhut neuh neuh chuanin entir nan ih bonus ah khanin chum i hnuaiah khanin maw hetian ih binary in a kal ta a chung berah hian nangmah a awm ta i left leh right ah hianin kar khat chhungin i helah he left leh right mi pakhat ve ve i join na ang zat chiah a rawn lut ve kha i hmuh chuan community bonus te zawng zawng nen sangthum zahnih a kar khat. A kar lehna ah Iakau na a rawn lut leh nghal dawn tihna anih chu chu a hlawk em em a. Tin, mahse la, sangkua leh tih chu a harsa em mai bul chan nan in ti nih chuanin inlei nun hrim hrim kha chu bur khat chauh pawh hian a inlei nun thei a. Bur khat a i lo lut anih chuan bur khat hianin BV sawmhnih panga a nei a. Bur khat theuh a hetia in lut anih pawhin. Left leh right ah pakhat ṭhawih nu te nih paw'n chiang za thum chu cash back awm nghal ni ngei dawn a. Chu chu a ṭhatna em em a ni a, a hralhna hlep ringawt pawh hi a ṭha tawh em em a. Chuanin binary plan in kan kal dawn a, chuvaiin ka line hi ka vil ṭha thei dawn em em a. Ih company dang ka lo join tawh chu binary nih loh vangin direct tam deuh ka nei ṭhin a. Peng hrang hrang an neih hian ka vil seng lo ṭhin a, tun ṭum chu direct pahnih chiah ka nei vang hianin, i thahnem ngai zual ho kha chu ka pui teuh thei dawn cheu a ni chuvang chuanin ih chuan tunah ka rawn sawi leh dur chu kan topic ah kan lo lut tawng a engtin nge ih vietnam zin theih dan tur chu kan ti leh dawn a ni ah vietnam zin hi company hianin trip offer hi an rawn nei thin a hei chauh lo hi a la awm dawn chauh a ni chu khawvel hmun hrang hrang an la rawn ti dawn chauh hei chu bul tana chauh a ni ta a hmasa berah chuanin mahni in zin dawn ta ila vietnam ah hianin. Mahniah pawh zin an awm a, cheng nuai khat sing ruk chuanin an an hei engtin nge niang loss a nih chu ti mai ang loss han ti ila khami pawisa khanin an kal tawp a ni ta engmah cash back leh englo kha a awm lo dawn ta tunah hemi company hminga kan kal dan tur hi chu offer min rawn chhawp chhuah sak ta a offer kha anmahni ina min rawn chhawp ang kha kan clean a nih chuanin kan achieve chuanin. Kalkawng man min tum sak vek ang a, five star hotel nuam ber berah kan thleng ang a, ei leh in engkim min provide dawn a, chumi dawng thei tur chuanin plan a harsa lo lutuk team work a ni chu pawh mahni ina tih ngai loin duh chuanin harsa lo deuhin a tih theih a awmzia chu-- Chu chu hei ti hian ih nangmah kha sangkua zahnih sawm rukin lo lut ta la maw a tha ber ang khan tih ih kan han sawi zel ang chutia ang chuanin i lo lut a i left leh right ah khanin helam leh helam ve ve ah khanin ah B_V sangkhat zanga ve ve i neih tlin chuanin khami trip kha i achieve dawn a a awmzia chu ah chumi ah achieve achieve thei tur chuanin kan chhut ang aw. Heta sangkua zahnih sawmsarihah a lut thei tha mi sawm panga ve ve helam leh helam aihmuh chuan i tlin nghal tihna a nih chu mi sawm panga chu chu harsa vak lo mi sawm panga chu maw chu chu mahse la tunah hianin hemi offer period hi awm ve ta a ka rawn tarlang ang hei lo en ula hemi hun tiam chhunga i tih zawh ngai hi a ni ve maw mahse hun a la tam lutuk chu kar khat chhunga achieve te an awm ania. I. Chuanin cheng sangkua leh tih a lo join thei lo an awm a nih pawn bur khat chauh pawh la mahse ila an point kha a inkhawl tho a, maherawh chu bur khat chauh an lak kha chuanin tlem chuanin member kha chu lak tam ve chu in ngai anga in hrethiam mek anga khami laiah kha chuanin chuan chumi leh leh. A leh pek a, aw engtin a nia, chu lo a in achieve theih dan chu mahniin a inlei achieve tawp theih bawk a ni. Duh chuanin i ke lehlam kha in lo inlei nung tawp anih chuan a lehlam te kha chu inpuih kha a harsa tawh lo a, lehlam atanga i lo inlei nung tawp anih chuan i ke lehlam kha chu kan upline te atangin inpuih dan kan zawng anga maw? Mahni a lo inlei nunin duh ni chuan ngaihtuah ula nuai khat. Singruk pawhin ih mahniin zin dawn ta ila insian vel a ngai tho a, nuai khat leh si nga bawr vel khanin product kha la tawp ta ula maw kan chhut a nge pawisa eng zang nge ngai dawn tih chu umm nuai khat si nga pawh nilo nuai khat singli bawr vel anih chu chu chuanin product in lak khanin bur ih sawm panga nge tiang vel chu a rawn niang a. Chu chuan i ke lehlam kha i tlin nghal tawp dawn. Chumi piah lamah chuan cash back kha engzat nge sing singli nge mawni kha a rawn awm nghal dawn bawk ta a, chutia i inlei nun pawp chuanin chumi piah lama engmah a thlawn lo zia chu khami a iv pawisa iva inlei nunna kha pawisa iva pe tawp lo a. Hetiang ang hi i leina zat bur kha a rawn i dawng nghal vek dawn bawk a. I hralh leh vek phei chuanin hlep hlang kha ni ringawt dawn a nih chu. Chutiang chutianga mahnia inlei nung pawh chu an awm a nih chu. Chhan chu hei a rawn lar leh hluai dawn nakin lawkah feedback te tha min an lei leh sup sup anga a tihral lam kha a lung ngaihthlak loh a, mahni ei atan pawna tha lutuk a nih vangin chu chu trip in achieve theih dan hrang hrang kha ka rawn sawi a ni ta maw. Nakinah chuanin car te achieve tur a lo rawn awm leng a, phone te khang kha Tunah hian a tih rel a nih lai hian rawn ti ve ula ka duh a, network marketing reng reng chu thahnem ngai peih tan chuanin khitah pawisa tam tak hlawh theihna a ni a, kartin hian hlawh a rawn awm a chuanin points kan tih mai BV kan tih hi a inkhâwl char char a ih a tîr aṭang thla tin tih nun ngai ang kha a ni lo a, amaherawhchu hlawh nei ve tûr chuan thla tin kan chêt ve ngai a. thlatin bur khat kan lak ve mai kha a tawk a nih chu inactive activate nan hrim hrim chuan thlatin a intih nun nan a hlawn la tur chuan a harsa lo em em a sumdawng in lo ti ve peih tak tak a nih chuanin ka thil sawi zawng zawng kha uluk deuh in lo ngaithla a in rawn join ve dun nih chuanin kema tana harsa lo deuh hlek dan turin ka rawn ti dawn a tun tum chu hei a plan tlangpui ka rawn sawi tawh bawk a. Message te hi a tam thei lutuk a, ka reply seng lo thin a, chuvang chuanin comment section ah pawh ka number hi ka tar rei dawn lo a, hei IG ah hetiang hianin ka in dah a, comment section a ka number a lo awm tawh loh hunah pawh IG ah khanin message min lo thawn ang a, ih ang lo, in rawn tih dan tur chu maw in rawn join ve duh dawn chuanin hei ah hetah hianin a ngai te hi ka rawn tarlang a, heng in details ho hi ah whatsapp ah khanin. ih thlalak min lo thawn thawn diat diat ang a chuan eng zat in nge in rawn join ve theih dawn tih kha in rawn in report nghal bawk ang a tichuan in in id ka lo siam nghal zung zung dawn a nia aw message hi ka reply zung zung lo che u pawn min lo hrethiam u la message hi tam lutuk a thil tha reng reng chu kan bawh zui zung zung zel ami hian in chu chu ih-- chu helh ve hi ngai a chuvang chuanin lo ti ve zung zung ula engzat in nge in rawn lei nun theih na tur leh i ID ho kha min rawn thawn anga tiang chuan ka lo siam zung zung dawn ania aw uhh eng pawh chu ni se vawiin atan chuanin kha zawng kha ka video rawn sawi theih ni se la uhh mi hnuai ah lo lut loh ula keima hnuai ah in luh chuan ka pui dawn cheu ka ti kha aw eng pawh chu ni se bye bye vek ule.